Aki nhos ben ta kumsa ra nhos oia Cabo Verde Pa tudu kenha ki ta ruspeta si mai Pa tudu kenha ki ta ruspeta si mai ki pari Pa mosinhu nhos partila kel video li Mosinhu sta li na varanda redi sta fraku kes kes na ultimus tempu li redi di tangu di orange ka sta bon N tene kel otu di tangu mas. Rapasinhu fika ku el na tilifoni N skese la Kau Verdi Tenpu ka ten Rapasinhu e di trabadju E trabadju txeu Tenpu ka ten Mas tudu kes omi ki sta li N ta fase nhos un pergunta Ma nho responde-m verdadi Ma nho responde verdadi E mudjeris Nho responde verdadi Omi kuse ki é un mai pa nhos? Mudjer, kusé ki ser un mai? Ómi, kusé ki é un mai pa nhos? Kusé, mudjeris, kusé ki é ser un mai? Pamodi, Ó Sinhor, mi sinplimenti N fase kes vídius, nen N ka konta mintira. Pamodi, Sinhor sabe modi ki ki nha mai dja pasa, sufrimentu ki nha mai dja pasa, dor ki mi dja N pasa, lágua ki mi dja N basa através di nha mai. Pamodi nunka nhos ka sta na féria ta divirti bu fladu bu mai dotor manda bu mai pa kasa pamodi ka ten vida modi ki bu sai umu bu mai paralizadu na kama si ka dadu banhu si ka dadu Si ka da, si ka dadu kumida, ka kume. Oxi bu ten un mai vivu, bu ta ba férias ta dau kumida, undi ku ta dau, ta dau tudu kusa. Modi ki nhos ta atxa ma N ta seta omi ô mudjeris pa intxi bóka pa fla-m ma N ba fase nha mai te kusa? Mosinhu, ami N sabe kuzê ki é mai, mosinhu. Mosinhu, internet ka ta dexa-m pâpia.

fla ma n ka ta kasa prontu, ki ten más di kuatu fidju ku ses. Mi n ka sabe si ses zekinha é ton grandi dimás ki es ka ta xinti dór, ô es ten prubléma, ô es sa ta fuma, ô es sa ta da MD. Pamodi mosinhu fladu li ton é tras di se mai. Mosinhu redi, ta bai i ta ben, má kel-la ka ta inporta-m, ken ki sta li ta spera. Mosinhu, N poi kel vídiu ki N fla-m ma se é ómi ki oba-m Nha frenti pa ma fasi nha mai ta e kusa ma kusa ki ntene mo ma nta dal kol nta dal kol me koi me mo sinhor mi lagua ki ntra di nha mai nka te lagua mas nka te lagua mas ka ten kusa mas sabia bo dintu ku bu mai ka ten munti diabus ki sta li ki sta riba mundu ma mai ta bendi tudu kabesa limaria pamodi un munti munti di nos di nos no ka ten pai no pai e so pa da ma mai ku kel kusa pa be mundu. é mai ki ta da kumida, é mai ki ta engravida, é mai ki ta toma na ku di mudjer, di omi, é mai ki ta ki ta pasa tudu kel fazi mariadu. Ma mai senpri é mai. Bu ta oia te galinha ta nbrasa si fidju, ma galu ta sta la riba puleru ta buka otu. Bu ta oia te porku ta kusa ta tudu tudu ki é mai tudu ta gosta di ta da ruspeta. So ki gosi lisen, ningen ka gosta di si kabesa mas. Pamodi mi n ta fla algen si ka gosta di si kabesa. Bu ka pode gosta di un mai, pamodi algen ki ka gosta di si mai, ka gosta di si kabésa. Ami N ta atxa un mai, un mai, un mai, pamodi monti algen ka sabe kuse ki é mai, masi un monti mai ka sabe, ka sabe kuse ki é mai. Abo, sô bu da kóbu bu pâpia ô kamié ki sabe, pamodi ten un monti mai ki ka el ki ta kria fidju, ki ka el ki sa kuse ki é un dór di fidju, ka sabe kuse ki un fidju ta ba skóla. Ten na txada ma sin. Ten omi ki dja ten más di más di 15 anu dentu di Europa li sin. Mi mésmu N ta pâpia ku genti grandi. E bo, kel-la dja ten más di un anu ka txoma. Mon sin, nhos ka sabe kuse ki sufrimentu di un mai. Nhos ka sabe ki alegria ki un mai ta krê obi palavra di se fidju. Nhos ka sabe ki alegria poi afera pa senti ku mai. Nhos atxa koma mi N ta dimiti. Un mo di monis pa ben pa ben pa ben koba na nha mai ki nha mai ka ten nada ver ku nha putarias ku nha bandidesa ku nha merda ki nta fasi ki koitada sta la na si kantu ku si dor ku si ku ku ku ku ku ku si duensa ku ki ku si ku di manera ki Deus tenel nhos atxa ma nta dimiti pa argen se. pa ben mete boka na nha mai bo atxa ma nta seta argun o dimoni o zangar pilingar pa ben koba na nha mai si bo bu ta dimiti pa bu fidju kumeu ma e ka mi ma e ka mi mi ka ta seta nun ardian pa ben faita na nha mai mi ka ta seta nun ardian e pur isu ki nta fla dia ki un ardian kreu yan dintu kadia o kre matan bo fla bo ma fasi nha mai ta i kusa pamodi mesmu mudjer ki e mudjer Memu mudjer ki é mudjer, ten un monti mudjer ki sta na mundu, konta pa el fika na bariga. Pur isu ki ómi ta da nhos sô sufrimentu, pur isu ki ómi ta rabenta nhos róstu, pur isu ki ómi ta ku nhos féria, ta bai ta ba pô otu mudjer déntu ku nhos, pamodi nhos ka ten kabésa, pamodi nhos ka gosta di nhos kabésa. Pamodi un mudjer ta ta fla ku si mé mai, Ami N ka ta fla ma mi é mai, mi N ta fla ma N ka ta dimiti ningen pa kobanda nha mai, pamodi mi kusa ki N ta fase, merda ki N ta fase, nha mai ka ten nada a ver. Ami, nha putria ki N ta fase, nha mai ka ta sta la. ami nha nha banda ideia na fase nha mãe ka sta la ago ku se ku a ten ku banda nha mãe pa un ka ta ku banda nha ra txa kadera si nhos ka ta da nhos mãe valor o mãe pa nhos e ka nada keda nhos purblema keda nhos purblema si nhonho ka ta da nhos kabes pamo un monti mudjeres kin ta oia kin a ta oia ta ku ta atxa ma ma kini dizer ma n ka podi fla kela ami nha ta fla kel ki mi kel ki mi n ka ta seta mi ka ta seta ningen pa ku banda nha mãe pamo si ku banda nha mãe nha frenti pamo ami ami ami ta sta sempri di ke jetu ki si ku banda nha mãe nha frenti. Bu pode ka móre, má bo tanbê ka ta fika na stadu di ningen. Pamodi mi, ami, nha maridu ki N ta da-u, N ta da-u pa N mata-u, pamodi mi su na mi. Nha mai ka ten nada ver di kontu ta fladu livru e daba tenpu antigu na bida. Pamodi si u, si bo dja bu pasa lagu através di un mai, dja bu sabe sufrimentu di un mai. Oxi, Diós ta dia un mai ku vida, ku saúdi. N ta dimiti oxi montis pa ben kobanda nha mai, kobanda nha Raquel Cadeira, kobanda nha Zé Kadiaba. Koma na nha Koma na nha rostu Koma na mi Kusa ki Kusa ki mai ten aver Un un un mudjer ta fla-u Ba ba deta ku bu mai Pamodi bu ka ta bai Pamodi Komu bo ka ta ruspeta bu fidju Ba fla bu fidju pa deta ku bo Ka bu ba fla algen kel palavra la Ami N ta fla mi N odja algen Dintu ku si mai ta manda omi pa ba pa ba fla ta si mai ta é kusa Ami N ta da un burgonha di nhos un munti Pamodi ten un munti Tem um monte es ta faz ses merda kaba ku es ta mandau mensagem na privado na é brincadera é na brincadera ki makaku kumisi ba nho ka ta obi ki kusa ki ta faladu tempu sempre ta faladu na na tempu antigo me na ke argen argen si bu gosta di umai si bo é mai bu ta ruspeta bu ta bu sinti dor na bu kapiton pamo tem um monte mudjer ki kapiton es tene grandi tambe ke pamo nta fla me kapiton ke es te grandi pamo tem kapiton pikinoti ki bu sinti dor ku pupa kantu ke mininu ta sai. Bu ta def. N ka ta ka ta rase kabesa fla-u no. Pamodi e e burgonha ki bu e sima to eu ta fladu bandidu ta txoma omi di bandidu. Pamodi no nu ta konta so na bandidesa. Bu tende sa di txoma di bandidu pamodi e na na bandidesa ki nu kontra. E sima to e muia ta txoma kel otu di puta. Pamodi e pamodi e ta deta ku bu omi. Nau mosinhu, no nu ruspeta nos kabesa mosinhu, ka nu nu ka nu nu ka nu nu faita ku argen ruspetu, kada abo si bobu ka ta ruspeta bu mai, si bobu ka gosta di bu mai, si bobu ka bo e mai bu ka gosta di bu kabesa, e ka tudu argen ki é si mosinhu, ten un monti mai ki ten ki ten va ke mai ki ta da fiu valor fiu nunka ka ta da valor, si nho sabi kuse ki un mai ta xinti, si mi ta fla tudu omi si bu a so xinta bu oia mudjer ta pari ta pari sima mi ki. N odja ki N ka prinkai, ki N kanta txinti mininu nhas staba la ta brinka, la ta mininu la ta ta pasia, la jardin ta bai, nhos ta da mudjer valor pamo si nhos si ami N ta kai tudu omi pa pa pa oia mudjer ta pa si mai di fia ta pari komu monti omi aki mai di fia ta pari e ta sta la kasa da amanti pamo di gosi di nsimu pare kansa kadera. Eredi ta bai, kreta ta bai pa e akanba na na mar di kaieta, pora. Mo si argen nha frenti, omi o mudjer, ka ten omi ka ten mudjer, bu ta koba-m na nha mai, si N ten matxadu N tra-u riba kabesa, N ta mostra-u ke kusa ku ta fla-m, si u kre fase, wá fase abo, ami N ta ruspeta nha mai, mo si, mo si omi ke omi. Ki sabi kuse ki é mai. Se sabi mai ta parti ta da o leti, bu ta txupa es si mama. Mama ta kapri ta kai la pa txon ki otu dja fika sen mama, otu ta fika ku barigona, otu dja ba mori, otu dja fika ka prontu. Ago, pa bu ka da valor. Ten un monti mai ki pari konta pa ka fika na bariga. Ten un monti ki pari konta pa kansa kadera. Pamodi ki é fiju ku má bu ta gosta del, kel más ki é bandidu. Kel ki ka ta sabe di bo. Kel fidju ki más bu gosta di el, kel fidju kuazi ka ta pega-u na mô. Kel-la é verdadi, verdadi fladu é pa fla. Ago, N ta fla tudu algen ma si ómi pode ka ten ruspetu pa bu mai, mudjer ka pode ten ruspetu pa bu mai. Má, si bu koba na nha mai, na la na la el pode koba. I un kualker ómi ta koba-m na live na nha mai ô mudjer. Dia ki nu kontra pesoalmenti, N ta torna ta fla-bu ripiti. N ta pidi-u pa txan ku bon na baia na mô, ô ómi ô mudjer. Ami nta ba kadiama boka ta koma mas ami la kau verdi mosinhu so deta deta n deta dintu ku nha mai pa nhos oia undi ki n bai ki mi nta nha tras undi ki n bai ki mi nta nha tras ami nta majisel nta atxa kal dinheru afogadu ki mi nta yadan ami nta somada ki mi nta dan dinheru ami un ba somada n dura ku ben ki mi nta txoman ami undi ki n sta ki mi ta txoman ami n nta ten kopu na mon ki mi nta toma pa n ka bebe undi ki n sa ta bai e ki mi nta ki mi ta pudi ta txoman mas di vinti bes. Kusa más sábi ki ten na mundu, mosinhu, é pa bo gosta di ken ki pô na mundu. Pamodi ke ku pô na mundu, si ka gosta di bo tanbê. Mo ku ta fase? Ka ten nada más sábi ki mai, mosinhu. Si nho ka tropeta nho mai, nhos prubléma. Ómi, si nhos, nho ki ta koba algen pa ba fase três kusa ku si mai, si bu krê fase, bai wá fase un mai sen kansa ken kabésa. Pamodi mi, nha mai, N ka ta brinka ninguén ku el. Ómi, si nhos krê pa N mata algen, ómi kontra ku mi, koba N na nha mai. Si bu kre pa N infia-u faka, o pa N da-u tiru, o pa N da-u ku pedra, o ku bu loku, o ku, o ku, o pa, o, si bu kre pun na kadia, u, a, u, u, u, bu ka foi ta inda nha mai. N ta mostra-u kuse ki nha mai ten aver. Kuse ki nha mai ten aver. Si bu meste-m, bu txoma-m, bu rabenta-m, bu mata-m, ka ten nada aver. Má na nha mai, ningen ka, ka, pa ka mexe. Mai é sô mai, mosinhu. Mai e ka mudjer ku ta ranja sinkuenta nau. Mai e ka fiju ku ta ranja duzentu nau. Mai e ka sapati ku ta kunpra nau. Mai ta trau di dintu si kapiton bu ta nasi. Se kre matau e ta matau nen konta ka ta dadu. Mai ta sufri di maridu di maridu ki ka bali nada. Ta sufri dor dintu pake ten monti mudjer ke ki ngravida ka ta kumi. Ten otu otu ja ba pa ja ba mori traves di o dimoni ke ta pari. Agora go pa oxi go pa mim seta argin pa bem koba-m na nha mai. Ki nha mai ka ten nada ver. Mi N ta fase kusa ki N krê na mundu, má ki mi N ta ka ten nada aver. Bu txoma nha frenti Xoman, ami na nha mai nu ta brinka tudu kusa. Pamodi fidju é so un, mosinhu. No pode sai sinkuenta, mas a ki N ta sai, sikrê bu ta pâdi dos fidju, dublu, bu ka ta pâdi jémia, três, kuatu, sinku. Má mi, a ki N ta sai, é so mi ki ta sai, ka ta sai três di un bes, ka ta sai tudu di un bes. Si bu ka tra un mai valor, bu ka tra bu kabesa valor, kel-li é bu prubléma. Si bu krê koba, koba na bu mai ki bu ka tra valor, má na di mi é koko. Mi N ta atxa tristi mudjer, mudjer, N fase kel vídiu pamodi avê bu ta odja algen ta dja, bu ta odja algen ta koba algen na se mai sima ki kel-li ka ten mai, sima kel-li é atxadu baxu pédra, sima ki el é mosinhu. Nhos ta odja ti limária ta kubri se fidju. Bu ta oia, bu ta oia bin sin bu ta pega baka. Si bixeru ta toka yanti pa e matau. Abo kel bixeru nton pa ke ki bu ka ta ruspeta bu mai? Mocinho nhos ka sabi, munta bin ka sabi kusa ki mai. Pamodi munti mudjer sa ta pari pa fladu mi e pari pa kansa kadera. Mai, mocinho mi, ami nta konta nho verdadi mocinho. Ka pamodi nada no mocinho. Ami lagu ki nbaza di nha mai ki fladu ma dja mori. Sufrimentu ki nho mai dja pasa. Di dor ki mi nha sabe kuse ki nha mai dja pasa Di dor ki nton é nha mai ta forsa pa sta dintu ku mi Aki N ba féria pa N dimiti diabu pa koba na nha mai Kuse ki mai ten aver ku nha ben ba kandesa ki N ta fase Kuse ki mai ten ku kel kusa ki N ata fase Na nada ka ten. N ka ta, mi N ka ta dimiti, nha frenti ningen N ka ta dimiti pa kau, un ka kel algen ta kuba na nha mai finadu ta ten, i nton N ta bai infernu, si Dios ta juda ki ka ta ten ku nada, pamodi N ta buska pedra na infernu, N ka ta da ku nha mo, me pa N da ku kusa ki bo ta fika si na kusi nel, mi N ta ba kadia, na tarbaja N ta paga, ma abo tanbe, abo tanbe ku ka ta fika na stadu. Di bu ka ta fena stad pamodi argen ma argen kenha ki sabi kuse ki é mai mosin mosin sinhor sabi filisidadi ki un mai ta xinti a ki si fidju ta sali europa ta ba feria mai é kapas di kubri si fidju di teni dinheru no ta intendi bu ta ben europa bu ta ten avé 10 anu bu ka ta bai bu ta bai sen dinheru mai é kapas di bendi baka. pa ka dexau pasa burgonha nho ka sabi kela mosinho ka ten nada ma sabi abos detadu dintu ku mai nho sta konta partida kuse ki ta pasa kuse ki pamodi nho ka ta sabi kuse ki ta pasa la kau verde bo sa kuse ki mai ta pasa ku vizinho bo ka sa kuse ki mai ta pasa ku diabu di omi bo ka sa kuse ki mai ta pasa na dia dia ki el ki pu dintu bariga novi mes bu txupoi si mama ti kapri kai la pa txon pake ten un monti boka gros. ki ta txupa mai ki mai ta zanga un bes ten un monti ki pai ta mjuria mai ki a bes ta bab kama ki sta kudal ta mori ago nos ke fidju ki nos nu ta dexa mai argen ta fa trosa di bu bai anhos e kuse anhos e un trapu. A nhos é un lixu pamodi algen ki ta skese di si mai, algen ki ka ta ruspeta si mai, mosinhu, é más piór ki lixu ku ta ku ta panha, ku ta tira insin pa sédi, bu ta poi na lixu. Más piór ki kóka, má kóka inda inda li ton ta kume na Kau Verdi. Kuzê ki ten más sábi, má ka más sábi a bo déntu ku mai, más sábi bu ta ruspeta un mai. Un monti anu, N ba Kau Verdi, algen ta fla-m ma si fidja ten más di un anu ka txoma-i na tilifóni. Abo é kuzê? Pakê ku sta na mundu? Pakê ku sta na mundu? Abo é mundu pa kuzê? Ta txoma mudjer ki mi N ta txoma, abo ta txoma, ki lo ta txoma, ta manda dinheru pa mudjeris ki nos tudu nu ta kume. Má si mai ki pari-l, el ka ta txoma. Si mai ki pari-l, el ka ta txoma pa el manda sen ku antel. Ta manda otu mudjer pamodi pamodi mudjer ta da-l atrazu kapitau? Ku mi ki otu la el ta da-m tanbê? Ku bo ki otu la el ta kume tanbê? Ku kel otu la ki otu la el ta kume tanbê? Nhos rispeta nhos mai mos. Nhos kria burgonha na nhos kara. Nhos pega nhos mai pil nkuantu sta ku bida. Pa mori pa nhos ba Kau Verdi, pa nhos bai pa nhos ba mata baka pa nhos dama nhos eba zof. Dai na vida sima sta li. Da un mai, da un mai tudu na vida sima sta li. Aki mori intera so intera. Kada algen ba kumi na si kasa. Dai na vida, bu dai dai dai karni e kumi na vida. Un munti sta na Rindropolis, ku nhas ona ku tudu. Mi nta fla, e ka kontenti ba pa ba pa mar di kajata. Mi go. Ami N ta da ki mi inda na vida, na morti nada N ka ta da ninhun vizinhu pa kome no. Munta gen ta preokupa pa bu familia mori pa bo bai pa bo mata baka o mata bixer o mata faida so bu ratxal kadera po saba po da gen pa kome pa fla ma bo e brabu ki bu mai o ku bu familia ves ta mori ku fome. Mosinhu kusa mas sabi ki ten na mundu. Ka bu dja ti ti ki móre pa kumesa da valor ti ku móre ten algen ta ben Europa ta ten até 20 anu ka ba Cabo-Verde bu mai ta móre bu ta bai pode intera ka ta da nhos burgonha nhos ka ta pensa na nhos kabesa ba djobe un mai ku bida kome es ti dinheru txeu pa bai mosinhu kunpra bu pasajen Fazi di konta, 15 dia, 10 kontu pur dia, ta da 1500 eur. Abo, pur anu bu ka ta konsigi guarda 2000 eur? Tudu dia pa bu bai pua oja bu mai, pa bu xinta, pa bu fala ku bu mai. Abo, sima sta li, bu sta beju, dja bu ten fiju, dja ten fiju, dja ten fiju ta grandi. Fiju korda so tras di, so tras di mudjer, korda so tras di bebida, so tras di merda. Abo duenti, mai, bu fiju ka ta txiga nel. Abo ka ten koraju di manda bu mai un ramedi pa ba kura. Bo ka ten koraji di txoma un mai na tilifoni, ma po txoma, po txoma na npresta ki no, no, na npresta na, oxen ka fla na npresta ma bo ta fika feio. Po txoma mudjer ki mi N ta txoma, bo ta txoma, kel bu ta txoma, kel-la bu ta txoma. Ma kel ki, ki tra-u di zekinha, ki sufri trafés di bo, ki da-u kumida, bo ka ten koraji di txoma. E burgonha, bu tava Kabu Verdi, bu ta odja omi ku karu, ku kasa, ta vivi sabi li, bu ta ka, bu ta si kasa di si, di familia, bu ta bai, bu ta txiga, pa kila burgonha, memu sta na nha zona. Ku família na la ta móre ku fómi li ku kasa ku kasa na praia ku kasa na somália ku karu fitxadu família ku dor ta munta bibiaka na kuru pa mi ol ki pa ki ki kasa di fiju nhos nhos é ki kasa di di fiju nhos é inda nhos ta ta manda mensajen a Nélson di ki palavra ku pa ku pa pa mon fla ma n ta ma n ta mata sin N ta mata asin a nhos si ka é vizinhu, si ka é família. Pâpia na nha mai N mata el kuzê más, kuzê ki ten más Ami N ta rispeta nha mai di meu Si bu ka ta rispeta di bo, prubléma é di bo Bu ta konda nha mai ka dia fasedu pa kuzê Ka pa galinha, ku patu, ku bixeru, ku ku baka Fasedu pa ser umanu Sta un monti ki sta la ki sta kubida Sai ata ku mi ta bebe Ami N ta bai N ta tonda sai. Si pobu ka ta ruspeta, ma tanbe fladu si tanbe, ma un munti mai pari pa kansa kader. Ta pari ku bu finu ku zangadu, ka ta da fiu kumida, ta kati-kati ku el, ta pui na skola, ta kati-kati ku el, otu bandidu ta furta, ta kati-kati ku el, ta pui pa ben Europa, o ta fas, dja N oja la Kau Verdi, fidju o fidju dja viola kriansa pa kaba kadia, mai bendi tudu kabesa limaria, ba pista dinheru, nbarka fidju so pa ka kadia. Fidju ben ten mas di 20 anu ka ta Kau Verdi. Dexai bai ba kadia. Dexai bai pa, pa infernu. Pamodi é ka tudu, é ka tudu fidju ki é fidju nau, ki N atoia nau. Ago, mudjer ki é mudjer, fla-m ma N ka sta pruntu pa modi, ma kila N ka ta fla-l. El ten sinku fidju, kada un ku un pai. Mosinhu, si bo bu ka ten valor, si bo bu ka tradu valor, ka bu da kel kenha ki ta da valor. Ka bu da kenha ki ta da valor di si móda. Pamodi ómi ki é ómi ka ta dimiti ningen pa kawai na se mai. Ómi ki gosta di si mai ka ta dimiti nen un algen pa kawai na se mai, nen si mudjer déntu kasamenti, nen mudjer ki N ta vive ku el ô amanti ô ô ki raiu di puta ki N ka sabe. Nho ta nhu pudra, nhu ta na pudra-m pa kau ba na nha mai, pa N fla-m pa N ba, pa N ba, pa N ba bai ta kusa ku el. Pamodi ka ten fasiba? Pamodi ka ten fasiba? Ómi si ta kau ku ómi, ô ómi ki ta ruspeta si mai, pa bu koba ómi na si mai. Su kre fasi ba fasi ma i di bo bai wa fasi si e ka matau dexa la ku mi ami nta da nho burgonha nhos e tristi pa nos no nu ka ta uza nada pa kusa bunitu no nos kusa mas bunitu ami simper i sosial ki nben ki nben ko bo na bo mai nben ka bo wa fatal kusa ku mai abo e violador e kela ki troja ngosta ma ami nka ta dimiti ningen pa ko bo na nha mai. Ami N ta fla-u, N ka kere algen ki komoda nha mai. Di gósi pa frenti, dja N ta atxa txeu dja ku kontra ku mi. Sô komoda nha mai, aba odja-u bai. N ta fla-u di verdadi, ami dja N vive, dja N ten nétu, dja N konxe. Éra kusa ki más N krê konxe bai kel-la. Kapiton dja N konxe di todas as koris, país dja N konxe más di vinti, ilha di Kauverdi N konxe sô Santa Luzia ki fika kel-la ka bai li pena konxe. Ami dja N konxe kapiton di branku, prétu ku limara ku tudu dja N konxe. Kela ka sa ta interesam. Mi fera ya N bai, dja N oia nha netu. Argen koba na nha mai nha frenti. Argen koba na nha mai nha frenti. Si bo e aitu dimas, un mes di trabadju N ta resebe tres mil eru. N ta bai Fransa di konboiu, N ta bai N ta kunpra pistola mil eru, N ta benta txeu, N ta pega, N ta mata ola ugas. N ta fla pa nha ruspeta mai. Manhan, tudu algen ta fia ku mi, N ta ruspeta algen ta fla, Nau, bu ta pulde na mundu. Pamodi ami nha sufrimentu bo Senhor sabi ku se ami la Dubai la Dubai N txomadu pa nha mai medu ki nha manda pa kasa ma ka ten vida mas kel dinherinhu ki N ta tene ka ta da nen pa kunpra pasaji N txora ti N ka pudi txora ami N gosta di karni mi skese di karni ami kapiton N gosta di mi skese di kapiton pamodi N baba ku mudjer ago oxi go. Oxi kon ta dimiti diabus pa koba na nha mai. Kusa ki ki minta ten aver ku nhos? Pamo, ami nka ten nada aver ku mai di ningen, mi ten aver ku di meu ki pun na mundu. Avesu muntu argen ta pensa ma e so el ma ma vida mi mi ten ki. O sinhor, bo ten ki ta vivi, bu ten ki ta bu ten ki ta jubi ken ki pu na ken ki pu ta vivi na mundu. E kila ki sta prulema. Dja N odja argen, mo sinhor, ku karu. Mar di dor la kau verdi ku kasa ku tudu kusa ta pu mudjé frenti di mai ta pu fidju di di otu omi frenti si mai kondi na ta le bo mo si mai e so mai mo si aki mori haa nha mai ta ba xi ba kau verdi ba mata baka mi si n'ten familia di n'toda europa li un ka kel irma ki n'teni o irmon Ka djuda nha mai sima sta viu la ba ka oveja mata vaka nta pega nka ta mata el nau nta da el lum pedrada na kosta mai ta mesti na bida mai ka mesti na morti na morti ki ta kumi mai e tera ki ta kumi nos tudu argen nta sta dintu da ropa ta vivi sabi ta da ta manda dinheru pa na vedi manda pa si familia ta manda dinheru ta manda dinheru pa stranhu ta fasi e kasa fasi kili fasi kila mai ta mori ku fomi. Mesmu ki bo mai, mi N ta pergunta, Nau, i bu fidju ta txoma Manenti? Kel otu, A, kel otu ta txoma, kel otu dja ten más di kantu. El ta ben, el ta ben, si el ben obi dja obi un dia, el ka ta ben. El fla el é ka mutu mandador, el fla el é a ke ben ki tra si kuzinha, ve ta ben di dos en dos anu. El fla txoma, el ta txomadu, el ka ta responde. Ka ta da nhos bergonha algen ki abri kapiton pa ri nhos, perde sangi pa nhos? Bu txupa-l mama ti ka bri kai la ku baxu kariera través di nhos Ka pui na skola y da-u idukason través di través di nhos Bu ka ta koraja pa fika tres di dra-mes pa un aldomai sen er Bu ka ta koraja di vez en kuandu poi un bidon pa bu mai Ka ta koraja nen pa bu txoma fla ma mai modi ki bu sta O modi mai so palavra di fidju dja txiga sobra E kel fidju zangadu pidi ngadu ordenadu ki ka bali nada É kel-la ki ta ba ka obedese so mandadu. Gosi mi sen. Dja N oia ma ka ku beiu ben Europa 18 anu la di nha rubera. Ka krebe, na kes tenpu fala pa krebe. N mandadu ka obedese ba fika baxu manta si mai. Pamodi kusé? Pa un mai ka ta odja nada ki fiu ta fase di mal. E ta pega e ta guarda. Ta txiga sen dinheru dja mandadu, mai ta torna bende tudu kabesa limadu ta torna pui ben. Años é kusé. Ka ta nho burgonha? Ka ta nho burgonha? Anho nhos gosta di oie nho mai ta txora? Ma kes argen li kia ki mai more e ta ta bai ta bai ta mata baka ta da mundu pa kume. Abo e mundu ki pariu? Abo e mundu ki pariu? Mosinha mi. Kela nga ta fase sima sta li, nta pidi os tudu anu pa mba kau verde, timenti nha mai sta kubida pa mbai pa mba abrasa nha mai muse, pa mbai pa mba abrasa nha nha kimenta sima sta la kau verde. Ten argen ki fla, mo sinhu. Família pertu pa un fase vídiu, nan ta fla ki mi nta kuse. Si meste dinheru bu ta dan, el fla ke ku meste. Si meste promba mata, mata ke ki bu kre. Bu kre mi nta manxe sedu riba kama kriatura. Mamai ta lebam pratu galinha rafogadu mesmu ke sta duenti. Pamodi sama nu ta toma nos kopu di noti, avem ta labanta oitu ora pamodi rapaz di nha zona gosta di bebi ta ba koda nu ta torna kuza. Aki nta koda nta koda nta koda, aves el ta abri porta el ta txeta pui avem ta sa na sonu.

Nha mai fla ma nunka mi ka pidi si fidju nada, nunka ka pidi si fidju nada. El fla ma si dizeju e pa e ba pa e ba nha Santana la ku grandi ku si fidju. N labanta kunpra pasajen ba Kau-Verdi. Ka interesan pasajen, ka interesan nada, nada mosi, pamodi mi N ta ruspeta nha mai mosi. Kada bes N ta pidi Deus pa da-m mas forsa pa N djuda sima sta ku bida aki modi nin un omi ka ta kume fixon nau. I Deus ta djuda ki ta da-i mas anu di vida pa. Deus ta djuda ki kada vez más pa i prokura más grós. Deus ta djuda ki ta da-m forsa pa N ben ku el ti txeu-li, pa nen kume karni di djuntu. N sta ma ta txeu kanta atxa kumida prontu. N sabe undi ki kosinhu ka ten nada más sábi, N ba kusinha ki mi ta nha atrás. Undi, N fla ma, ué, bo pensa ma mi é bu maridu o ke? Nha maridu é bon. Undi, Kuse ki é más sábi ki ki pobi palavra di bu mai? Má senpri ten diabus Ki ta ben Ten argen ki ka ten kurason mosi Ten argen ki ka nada no Ten argen ki nase konta pa kasa si mai ka der Ma es me ki bazof Es me ki ki ki tudu pagu Es me ki ki pa trugon ku lader Ma mosinhu ka nho skese tanbe Sima nha ta fala dia 10 di setembru Nu tenta ban ka jase na Lixunburgu Nha manu sta li

Bu txomadu pa pé ku médiku, médiku fla ma bu mai ten ki ta pa kasa, bu mai ka ten vida más. N bai, N ba brasa nha mai inda, N bai, N kumi, N bebi, N ben, N ben inda pamodi Diós a ki mesteu ta toma-u, Diós a ki mesteu ka ta toma-u. Dizeju di munti algen é pa nha mai moreba. Ami N ka mutu sabi rasa, má N ba prende rasa simé. N rasa, N pidi Deus pa el pui nha mai pa N bai Cabo Verde un bes, dos bes, tres bes. El fla-m ma si kre ma N ka ten dinheru pa N ta unda bai na Dizembru, pa N ta unda bai. Ma el ta paga, ma el ta paga. N fla, N ka ta paga nau, mi N ta trabadja. Komu munti algen N te boka ta fla nau el ka ten dinheru, nau el ka ten dinheru. Mosinhu, si bu ta trabadja bu ta guarda, si kre, si kre kinhentus eru pa mes, si bu kre guarda bu ta guarda, bu ka ta guarda pamodi bu é bandidu, ten ki é bandidu klaru. Ki ta bai ka ta keda ku nada. Tem kes homem ki ta fala não, kel la é sério. Ba txega ne bo txê ku el kon kusa. Kel bandido sukundido bu ta txê-l ku si kasa, ku si família korenti. Mosinhu, nhos abrasa nhos família, nhos abrasa nho mai. Sima nhos ta krê pa nhos fidju brasa nhos, é assim ki nhos abrasa tanbê pamo bo é fidju. Ba mbrasa bu mai di vez enkuantu, mosinhu. Mai, ami n ta ama nha mai. Bu ta é munti makaku beiu dintu Aerópolis, sim, ku dukumentu. Na vez di ba kau veduâ si família ta pui kuatu, sinku mineru na boisu, ta ben atxa mudjer, mudjer ki é di meu, ki é di kel otu, ki é di kel otu la. Mosinhu, mai é sô mai. Ómi ta pui mudjeris ki mi N ta kume, ki bo bu ta kume, ki el ta kume, frenti di si mai. Pamodi monti algen ka ta, ka ta, monti algen ka gosta di si mai, mosi. Pamodi ami N ta fla, algen ki ta abri boka ta fla, Ba fa, ta, ba, mo, ba fa ta mai bu, mai bu, ba, ba kume bu mai. Pamodi ka gosta di si mai. Mosinhu, kuse ki ten mas sabi, wa fera, bu sta dintu ku bu mai. Nho ka ta oja monti algen ta kana ta fla, nha mai, nha mai, ala di nhinha sta li. Nhe nha komenta la kuse ki é mai pa bo mosinhu su ka abrasa un mai ku bida e na morti ku ta abrasa un munti argen di bera nha zona es ta abrasa ses familia a ki mori pe ba mata baka otu ta otu ta fasi mprestu na banku pa ba mata baka pa fladu mosinhu abo abo tinha gana pa familia mori ten un munti ki ka ta da mai kumida na bida a ki mori ta ka ofeti pa mata baka ku bixeru ku munti galinha pa fladu nau a ele mosi mai mori da. Abo, abo ka ta kuida di bu mai, abo ta kuida di mai di algin, di familia, di stranhu, vizinhu, pa bai pa kumi, ta bai ta kumi kabesa baka, kumi obu baka, ta kumi zekinha di baka, kumi, bai fa trosa, ta bebi fa trosa, pamo ka trabu mai kumida na bi, bibu, un munti mori ku fomi na zona, un munti familia mori ku fomi pamodi familia ka tra kumida, familia ku karu, ku kasa, ku liton, ku tudu kusa, mai ta mori ku fomi, bu ta kama dintu kasa, bu ta oja ratu ta briga dintu paredi. Ami, ami, ami sinti os dan, pa ke? E pa kome ku ku mai. E sima ta fla si, bu ta kome ku bu fidju, ma bu fidju ta tene ka ta kome ku si mai. Igua mi pa N dimiti pa bo falta, pa bo faltal na nha mai. Argen ten ki ta ruspeta si, mosinhu, pumeru kusa ki ten na mundu, ruspeta bu mai, mosinhu. Ruspeta bu kabésa. Bu ta ser filís pa réstu da vida. Pelu nkuantu H ta preokupa ku vida di algen. Txeu mau mai, o papia ku el mon ki sta. Mosinhu, mai ta ten ómi ki. Mosinhu, da-m burgónha. Argen ba ta ben di Xomburgu, ta ben ta kunpra mil iéru so di siroku pa ba tranka na kadera ki nen pâria ka ta pâria. N pergunta si mai, si mai N fla ma dja ten más di un anu ka ta txeu mai. N ba kuma el riba pô di kama. Mai ki tródi dintu, dintu si ka, dintu si Zekinha. Bu ka ten koraji di nen pa odjobi nen pa bu manda dinheru. Ka ta da-u burgonha? Mai ku dor ta pidi nho ramedi, mai ka ten skola, nho ta txoma katri montilifoni ku ramedi pa nho padi operar. E ke ki N ta leba ki mi N ta ki pa N ba da kasi? Tudu algen sabe di si mai ku vida Ku ja ki mori pa u pa bu mo sin aki mori bu ta kume sinta sinti faita di bu mai bu ta di aki aki tudu dia ki sinti tudu tudu di tudu anu ten dia di mai tudu ki N ta ta pui si mai fotu nha mai N ta amau abo ka ta pui bu ta kume ta sinti u ta tudu dia N ta sta na festa ku si mai abo ka sta bu ta kume ta sinti bo abo abo bo mai e ka rataiu nau bu sabi kuse ki ki mai ta sufri pa e mundu bu ka sabi pega pega martelu si bu kre sabi. Dor ki mai xinti, pega martelu bu da riba gran dobu, o pega o bu fla un ami, o bu da un pa e mara na gran dobu, o bu da bu mati dedu si. Mosi nho sabi, nta modi lingua ta duenu pa pa matanu? Nho ka sabi mai mai kuse, nho ka sabi mai kuse, nho ka ta obi ta fla ma mai e manta, nho ka sabi ma mai. Bo si mai é más grandi ki oru, ki diamanti, más grandi ki dinheru, pamodi mai bu ka ta kunpra. Mudjer bu ta kunpra, ómi bu ta kunpra, ropa bu ta kunpra, karu bu ta kunpra. Má ba kunpra mai. Bu pode kunpra nha mai. Bu pode kunpra pa fla-m é di bo. Mas Petró dintu, Zekinha, pé pupa, pa waisa d'agu rabenta. Ami N fla-l ma N tene gana pa kanta ki nha madifiel fla-m pa N konta nha stória. Dla-m da mai más valor inda. Ma si dizeju a ke ta pari pa N pega nha moi primeru fidju, e ma e ka ke primeru fidju non, e di di si mai, Ami N pega nha moi si kantu ki ya Ami nha N kumesa pa ke mi N ta mixa faxi, N ta mixa faxi kantu ki fala sa ta sai, kantu ki kusa rabia N ta nkapri N kai la pa txon, kantu ki N ta korda. Mininu dja sta la jardin ta bai pamodi N odja dor ki un mai ta pasa Lé bu tra bu mai fiju valor Lé bu tra bu mininu kumida Lé bu ta ruspeta fala ku mai di bu fiju Si penha ka sta más Lé bu ta ruspeta memu mudjer Má munti omi ka ta Munti omi na midja N odja omi si mudjer la ospital. La kafé ta bebe, ta gasta dinher di dodote. Kela é omi di nho pode goi. Sta muita argen ki sta na mundu konta pa ka fika na baril. Dja N konxe omi ku karu rabaxadu ku so musika na karu dos mil eru. Ma pa e manda si mai sen eru ke ta txora. Ta txoma ka ta responde. Aki N da topadu pa fla, Oi nha mai, ka ta da nhos burgonha. Mosinhu, dos kusa ki na sufrimentu ku bu ta lenbra del. E e aki ya bu fronta, aki morti dja ben, aki ku un kusa ya dja da na bau ta fla o nho des o a nha mai. Nunka ku fla a nha pai, nunka ku fla a nha mudjer, nunka fla a nha amigu, nunka fla ai grogu, ma sempri o o nha mai O o nho Deus, e ke dos kusa li, dos kusa diferenti. Pamodi nu ka ta da ke dos kusa li valor. E sima omi, a o argen, nos nu ta, nos nu ta lenbra di Dios a ki nu fronta. Nu ta le, nu ta limbe no, nu ta limbe no no mai a ki nu fronta. De dos kusa li na mundu, tudu argen rapara ke kusa li, ken ki gosta di si mai, Bu ta da un to pau ta fla o nha mai o nha mai o nha mai bu ta sopra mudjer ta kori ku bo di kasa gosta di sin o bu ta bu ta oia mo bo apu kon yo pegal ta fla o nho des nhu juran ki ka matadu o nho des o nha mai dor na bariga toma na bo. Ó nha mai! Ó nha mai N ka ta bibu Pamodi bu ka ta da kel algen Kel algen li si modi pai amanenti Pamodi bu ka ta txoma pula bu Ten mai ki ka ta preokupa ku fidju pa da-i nada nau Ten mai ki ta preokupa ku fidju pa sta dretu Pa ta txoma i pa obi vós di se fidju Kel-la i sufisienti dja Mosinhu, nho ruspeta nha mai Perenkuantu tene vida mosinhu Nho ruspeta ken ki pari nho Perenkuantu nhos tene vida. Tudu algen na Europa si krê djuda si mai ta djuda. Tudu. É sima bo. Bu ta trabadja pa bu fidju. Ta txega kel tenpu ki bu ta krê pa fidju trabadja pa bo. Nun mai, mai ta kubri fidju. Mai ka sima pai. Pai é da kobu sai bai. Mai nau. Mai ta aguenta ku endebandoba. Mai ta sufri. Ten un monti mai ki ba móre un bes. Pa es ta la ku otu. Nho ba na loja, nho zoi algin ma riku du mundu. Si ka ten mai, fla-i pega kunpra. Se ta atxa. Nho fla mi di ki jetu ki fla nhos. Nho da rekadu pa nho ba da fofokerus. Pamodi ku ta manda algin ba ba deta ku si mai? Pamodi ku ta fla algin ba pa ba fla bu mai ta kusa? Si bo bu gosta di bu mai, si bo ka ta fasi kila ku bu mai? Nhos pensa antis di nhos papia, mosinhu. Nho rispeta ken ki pô nho na mundu. Sikrê nhos ka ta da kumida, sikrê nhos ka ta sabe del, má nho rispeta. Mudjeris, Ten un kuatu mudjeris ki komenta-m, Dia ki bu perde un mai, bu ta sabe, bu ta sabe kusé ki é mai. Pamodi di ten monti mudjer ki ka ta mutu da se mai valor, el ka ta mutu da se kabésa valor pamodi el é mai. Pamodi Zekinha ka sta mutu pikinoti nau, mi nu ta sai fapu, pamodi si mi nu sai, ki bu arma ratxadu kel kusa ki ke doxi, ke sabi sima buru na txada, ki bu fika ku pontu ki nen bu ka ta fila kumi un simana, un mes, bu ta da mai valor. Nhos toma bon atenson. Ku ku oba algen na rede sosial nhos toma ruspetu, nhos toma burgonha na nha rostu ku ku oba algen na ruspetu e ka tudu algen ki ta seta ami nka ta seta pa ningin nka oba na nha mai na rede sosial bu koban ma libra libra primeru kusa ki nta fla kel algen ki ta koba algen na si mai kada ves ke ta koba pe morde lingua pe morde lingua pe para mosi nhu ten kusa di koba un algen. Di tudu kusa, nha kadera, nha furu, obinhu, kel-li, kel-la, abo u ka bali, abo é ladron, tudu kusa pode koba-m. Tudu kusa pode koba-m. Má kuse ki nha mai ten aver ku isu? N ta penha, N di simola, kuse ki nha mai ten aver pa mama da-m pa mba dita ku nha mai? Dja N odja ómi ki ómi ta sta ku si mai, el ta manda ómi pa ba, pa ba faze si mai ta ku si mai. Pamo ka ta fla-i, Ba de, ba rabenta nha mai, ten un mata la ki ta rabenta tudu dia. Mo sen no no ruspeta no mai. No no ruspeta no mai, pamodi no ruspeta no mai. So kel ki N ka ta fla nhos. Mo sinhor, ka nhos skese na ba na nha kanal, verdadi pa fla, nhos subskreve la, la nhos tudu nha vídiu nhos ta oia, tudu nha vídiu ki N ta tra nhos ta oia la, la nhos ta xinta nhos ta oia. A ku ta oia ki nhos ten maridu dentu kasa ki ta koba nhos na nho mai, nhos xinta nhos pui nha vídius pa e obi. Omi ki ka ta ruspeta mai di algen, Omi ka ta speta si kabesa. Omi ki ka nada, nhos ba mata kabesa. Nhos bebe agu soluson. Nho ba bo pontu, nho mata kabesa. Ka nho da ningen atrazu. Omi mi si ku ba na nha mai, su mexi nha mai, su mexi nha mai, mo si nha ves tra ves di mai po mata algen ka ta kusta. Ta fla-nu mudjer e finu, ma mudjer bu pode atxa nunka kel ki bu pidi na pode atxa. Pamodi mai e so mai, ma mai bu ka ta konkista. Bu ta ben ku amor di dintu di bu mai. Pon mai ku ta oia mai ku bariga ta ja sai, ja toma txada pa ponta ta oia mai xintal ta kore moda bariga. Ma bu ka sabi si kela ki un dimoni ki ta ta sai di dintu si bariga ki ta ben mundu ki ta dai so sufrimentu. Pamodi ten monti di mai ki ya more so sufrimentu di fiju. Ja n oia fiju mai ben di tudu limare, pu livre, mbarka, bai, ben ki ta ke ta konta bai ten mas di 18 anu ka ba Kauverdi kantu ba Kauverdi mandadu pamo bandidu sima diabu Mai ton da bai mata limari kati kati kol ton da manta ton da ben pau mai e manta pamo ka ta ruspeta mai pamo ku ta faita mai mai da algen ruspetu pamodi ku ta koa mai da algen ma sinhor kel li ku kel li e petu kunpanheru ka ta e kunpanheru sin a mama kadela ma gosi li sin mama kadela ta abri futu pamodi ta kusa e ka straga rekadu e sta li nhos fika dretu pa no kantu kantu no otu ki sta li lai nhos fika dretu ami sa purmé mi ta fla mo sinhor su ta ruspetau mai kuidadu ku abri boka abo sima sta li sin pa si un ku seradu K'o ba na nha obi, fla ma N ten obi, ma ma fla ma N ten obinhu, fla ma mi N ka ba li da kama, fla ma mi é ladron, fla ma mi é mufinu, fla ma mi é, ma mi é tudu kusa, ma kuzê ki nha mai ten aver ku mi? Aba omi ku ta koba pa N ba faze ta ta i kusa ku nha mai, dja bu kustuma fasibu mai? Dja bu kustuma deta ku bu mai? Dja bu kustuma deta ku bu mai ku ta manda-m ba deta ku nha mai? É kel-la ki é ruspetu ki nu ten pa kunpanheru. É kel-la ki é bunitesa ku grandesa pa kunpanheru. Pa nu entra so sel, pô-b é npo sakeru frenti kanbra pa inkoba-m na nha mai. Ki bo é mai, ki kasta kapiton ki bu ten. Ka ta due-u pa bu fla sin, Nau, N ka ta koba-l na sima. É pamodi kandu N ta pâria, N xinti dór. Si nha algen koba, si N obi algen ta koba na nha mai, N ka ta kontenti. Bo mê bo é un ser umanu? Abo mê bo ega argen? Abo mê bu ta atxa grandesa na bu vida? Abo mê bu ta atxa ma bo ma bo ê abo ê kusê na mundu? Si bo ê mai, pa ke ku a ta koba na nha mai? Ten monti argen ku to ê tudu anu ê ta txora si mai ki mori. Tudu anu ê ta txora si mai ki mori pamodi ê sa kusê ke perde. I bo ke mai? Bu ka gosta di uma? Nton si bu ta ama uma, é ku el ta koba-m pa N ba fase stay ku Sakulia, ma é. Nos ten nonu rispita nos kabesa, nos ten nonu rispita nos mai, per enkuantu é vida. Ka nu dexa ningen koba-nu nos mai, pamodi mai ka ten nada a ver. Mai ten valor. Sim, mai ka sima pai ku tati. Djobe, ten un fidju ki ten más di kuatu pai. Ten fidju ki ten más di kuatu pai. Kel-li é pai, dipôs ben parse otu, dipôs ben parse otu. Mô sinhor, mai ta pode, mai ka ta da pa sugundi. Mai, mai pode ka ten pai di fidju, padi e poi pai di fidju sta tudu eradu, tudu trapalhadu pamodi ten monti algen tanbe ki se kapiton, es sa ta da pa tudu kuma un kuladeru. Verdadi é pa fla, N ta torna ta fla, N ta ripiti, Buru na txada, es sa ta da, es sa ta da kapiton pa tudu kuma un kuladeru. Buru na txada propi. Má mai. É so mãe mosinha bu ta odja mosinha djo li un video dintu txuba txia ta kori ma mãe galinha ke galinha ke ka ser humano dje kubri si pinton asi un bes dje pega un bes e prifiri mori pa si fidju abogo abo bu tabi kel boka largu boka largu la bu ta koba algen na si mãe abo bu mãe é kuse bu mãe kuse si bo é mãe bu ten fidju matxu pamo ka ta fla bu fidju matxu ba kumeu. Ka u meste manda ningen pa kumisi mai. Pamodi mai ka ten nada aver, mosinhu. Mosinhu, ten algen ki sabe kuse ki é dor di mai? Pamodi, mosinhu, si bu sabe ki bo bu ta sta na Europa si lonji di bu mai, bu ta fla bu mai dja mori. Bu mai ka ten vida mas. E pa pera ora txi ora pa bu mai mori. Dios ka dexa bu mai mori mas so pa bu odja dor di mai. Ma mai é sagradu, ma mai é manta. Mai e sima Dios. No kre sabe kila. Pamodi e ke dos palavra ki no ta limia ki no fronta. E o nha mai o nho des. Ma kel argen ka ta limia, ka ta lembra mas. Mai ke dos palavra li e palavra mas sagradu ki ten na mundu. Mai e sima Dios. Pamodi si u ka limia Dios u ta limia nha, u ta limia nha mai. Pamodi ka ta ruspeta? Pamodi ka ta da valor? Pamodi e ka pamodi pa bu da un mai valor bu ka da mai di otu valor? Pamodi ami si n ta da nha mai valor n ta ruspeta bu mai. Kusa ki n ka gosta pa ta faze na nha mai n ka ta faseu. Nton pur akazu un monti algen ka gosta di si mai ka gosta di si kabesa? Pamodi abo e bai bu pari. Bu ta faita gen ruspetu tantu asi pa ma ku ka ta txoma bu fidju pa fasi kel kusa ki bu ta fla ma N fasi nha mai? Ki mi N tra nha mai valor? Kusa ki papai ta fasi? Kusa ki si omi ta fasi? Mosinhu, no nu pensa antis nu papia, no nu puna nos kabesa ma no nu e mundu. Nu ka e mundu pa no e maltrata kunpanheru nau. Nu ka e mundu pa no ta fla so kel kusa ki nu ka gosta. Ami N ta koba no mai, bu ka gosta, pamodi ku ta koban? Gosi di nsin bu dadu un pedrada na kabesa O nha mai, o nha mai, o nha mai n ka ta bibu Gosi di nsin bu txia kasa watxa ropa la na rua ki mudjer dja pui bu ta fla Ah nho Deus, kusa ki n ta fla pa mudjer ta na pun dentu undi n ta bai dintu txuba ku strobon o dintu jelu O nho Deus, o nho Deus n ka ta bibu O nho Deus nhu djuda, nhu djuda bu ta djubi nhu djuda undi sta bu ka viu ta txoma bu mai pa djuda ku mudjer. Ma kel mai ka ta kume, kel mai ka ta bebe, kel mai ka ta bisti, ki éra mé di dor sima sta baratu na Europa li sin. Pa bu ka ta manda baril bu ta poi di kai di un mes, un anu, un anu manda dos baril pa bu mai pa kume, ke se nheru pa ramedi, ke se nheru pa pa pa xupeta bu fidju ki mai ta kiria. Ka ta nho borgonha, bu ta oa omi ku fidju ki mai ki ta kiria, ki mai ki sa ta kiria, netu. Ma dinheru e ta manda so pa fidju, ma ama e ka ta manda. Nhos ka gosi nhu mai ku Deus e dos kusa igual. E dos kusa kena ki nu meste nu ta papia. Verdadi pa fla, mai ku Deus e igual. E igual, ma sumi, pamodi a ki nu fronta e o nha mai o nha ordes. Dja N fla-m, ta tonta fla Nho banda nha kanal Verdadi pa fla, lameta nha ka te ropa Verdadi pa fla, te di ke di ke jetu na petu Verdadi pa fla na kosta Nho ta faze sima nho ta kre Ten zeka diabu, ten zeka diabu na kosta Zekinha na petu Nho ta nho ta bai nho ta kunpra sima nho kre Nho kunpra Nton, é kenha ki gosta di mi? Nhos ta bai na nha kanal. Si bu entra, na verdadi pa fla, na nha vídius, bu ta oja ta parse kamisa la. Ta parse kamisa. Nhos ta entra la, nhos ta kunpra, nhos ta kunpra. Ten monti ómi ki ka ta da mudjer kuzê, kuzê ka diabu. A ki ómi ka ta da nhos bisti kel kamisa, bu fla el ma bu krê Zé ka diabu. Kaloka Zé ka diabu pintxa el di kama. Pa nhos pari, pa nhos ser mai, pa nhos ruspeta, pa fidju ruspeta nhos. Pamodi si bu pari, fidju ka ruspeta-u. Ami ku sera mundu, bu ka nada, bu ka nada. Ami un oia omi labanta moda na sima, ami ku se ki nha mai ta ami, ami la na kasa na sin, un pora ki n fla ki mi n ta dan un soku na kosta ki n ten dor di an, n ka ta koka. Pamodi palavra grandi ka ta tradu intu ku un família, pamodi ami edukason ki n dadu e ka kila, e ka kila. E ka kela menu ki N ta fase nha vida, ve N ta limia palavron aves asi, si mas N ta limia di manera ku tecla, ma N ka ta limia di. Ten argen ki ta ben na fesibuk ta kobau, Ba fase un eta kusa, abo e keli kela, abo e keli kela. Nós si no no para di di di maldadi, ka no fase kel kusa ki no ka gosta, nós no ruspeta nos grandi, no ruspeta grandi di kel otu. Nu rispeta nos kabésa, nu rispeta nos mininu. É sima bu ta ba skola, ami N ta bai N ta da bu un trai na bu mininu. Nu ta briga pamodi bo ka trai, pa ningen ka trai na nha fidju, aba bo trai na nha fidju. Pamodi? Kel kusa ki bu ka gosta ka bu fase algen. Ok? Mai é manta, mai ta kubri fidju pa tudu kusa. N ta bai, N ta bai, N ta bai, N ta bai, N ta bai un dia, un dia N sa pa N bai la pa Maui, nha irmon la. N ten monti família la. Bra. Tudu algen ki sabe, ki gosta di se fidju, sima bu ta ama bu fidju, si ki un mai ta ta ama-u, pamodi bu é abo, é fidju tanbê. Ka nu skese di nos di nos mai, mosinhu. Ka nu skese di nos fidju. Ka nu skese, ka nu inji dinheru na banku pa nu kunpra karu, sapati di marka, ropa di ropa di valor. Ki Maia ta sufri ta meste un ramedi. Nau nu abe oju, mosinhu, i N da nhos konsedju. Ka N, ami N ka ta dimitiu ningen pa koba na nha mai. Pamodi nha mai e so nha mai. Maia ka mudjer ki N ta atxa ki dja ranja mas di dizoitu, ku vinti, ku sinkuenta, ku duzentu mudjer. Fidju N tene, N tene des. Netu N tene un. Ma Maia e so un ki N tene. Netu N pode ten ma más di duzentus, N ka ta sabe Ka es kamisa ku sapatu ku karu N pode tene más di kinhentus Má mai N ka ta kunpra na loja Mai N ka ta buska na rua Mai N ka ta kunpra na loja Mai N ka ta kunpra na internet Mai é sô mai Nu nu nu nu ruspeta mai Nu da mai valor Verdadi pa fla N ta fla nta tun da fla Dja N bai Txau pa tudu ken ki ta.